בכלל די זאך פון א מענטש דאכט זיך ווי דאס דאס טו איך שוין לאנג נישט ווי קומט אריין ווי לאנג דו טוסט עס נישט איך בעט היינט א בחור ווייס איך קומט שוין טו א טובה פאר דיין טאטן טאטע רעדט זיך אפ אז דו שלאפסט דורך גאנץ שבת איך טו מיין זון שטייט נישט אויף טאטע קומט מיר פרעגן דו האלטסט אז מיין זון קען חתונה האבן איך ווייס נישט פרייטאג צו נאכטס אלעס פיין אבער שבת צופרי יעצט ווינטער ער שטייט אויף נאך זמן גארנישט גאנץ שבת שלאפט ער דורך איך האלט ער קען חתונה האבן. קודם זאג איך אים קודם כל, ביי דיר איז עס די ערשטע מאל דו הערסט אזא מעשה, זאג איך אים, ביי דיר, דו האסט קיינמאל נישט געהאט, אלע דיינע זוהנען זענען אויפגעשטאנען, און פלוצלינג איז א נייע מעשה, און ס'איז זייער שרעקעדיג, אבער איך האף דאס איז נישט די ערשטע, און די אייבערשטער העלפט, מ'וועט חתונה האבן, וועט זיך שיין, וועט זיך שיין, קען זיין גלייך נאך די חתונה וועט ער נאך שלאפן, און איינמאל ס'וועט זיין א בעיבי. די בעיביטשען אויפוועקן, כ'מיין כ'קען מ'קען נישט שלאפן, די מאמע האט א בעיבי קען מען שוין שלאפן ביז מוצאי שבת, און מ'נעמט טשענסעס, אביסל שטייט אויף די ווייב און אביסל זאגט די ווייב, כ'מיין איך בין שוין אויפגעשטאנען אפאר מאל, יעצט האסטו נעמען א באטי און די האסט אביסל אויפשטיין, שוין האט ער זאגן גיין אין שול, קינדער זענען מזכה דיקע די טאטע צו גיין אין בית מדרש, האט ער שוין געהאט אין בית מדרש דאווענען. זאג איך אים אפשר טוסטו א טו א גמילות חסד פאר דיין טאטן, לאז לאז אפ דאווענען לאז אפ שבת טו א גמילות חסד פאר דיין טאטן, זאגט ער איך זאל אז די וואך שבת זאל איך זאל איך אויפשטיין, איך שטיי שוין נישט אויף פינף יאר. ניין ס'איז דא ס'איז דא אזא זאך אין א מענטש'ס מח. וואס איז די דזשאוק פון דעם? אזוי ווי דאס טו איך שוין נישט, דאס טו איך נישט, וואס הייסט דאס איז א הנחה, ער טוט עס נישט, טו עס, מנחה? אז איך זאל יעצט גיין, ס'איז דא א מנין מנחה צופעליג, ער ארבעט אין קאנסטראקשען, און ער איז אנגעקומען ערגעץ אין א אפיס, דארט איז דא ערליכע געלייט וואס מאכן א מנין מנחה, ער בלייבט מיט זיין פאון, נישט קיין שלעכטיגקייט, נישט להכעיס, נישט לקנטר, נישט לגארנישט, סתם איך דארף נישט. און אין זיין קאפ איז ער א גוטע איד ווייל ער טוט אן תפילין יעדן טאג, ער האט דאך, ער האט זיינע זאכן וואס ער טוט, אבער דאס טו איך נישט. וואס הייסט דו טוסט עס נישט? דו קומסט אן אין א אפיס און שטעלסט זיך א מין אשריי קדיש, שטעל דיך דאווענען שמונה עשרה, יא אבער וואו קומט אריין יעצט שמונה עשרה? איך דאווען שוין נישט מנחה. כך וכך יארן. גיי דאוון מנחה! וואס האט עס מיט פריער? אויך איז די גאנצע נייע מוזיק, ס'איז איז נישט קיין, ס'האט ס'קומט נישט פון די קדושה זאלסטו וויסן, איך ווייס נישט וואס דו האלט וועגן דעם, אבער די אלע זאכן וואס מ'נעמט היינט בחורים מיט מיידלעך און מ'מאכט מיט זיי פראגרעמס, אז ער גייט זיין אפגעהיטן פערציג טעג און ער גייט זיין אפגעהיטן שוין. ער ציילט טעג, וואס טוסטו דא מיט מענטשן? דו מאכסט חרוב אידישע קינדער? ווייל ווי לאנג דו מאוטיוועיטסט אים מיט טעג, איז נישט קיין זאך וואס ווי ווי וואס האט עס מיט טעג? שוין נאך נאך נאך פערציג טעג איז ער געווען א שומר הברית, און איז אראפגעפאלן, יעצט איז שוין יוש. ווי קומט אריין פערציג טעג? דו דארפסט אפהיטן אלס ברית קודש, דו ביסט אראפגעפאלן, זאלסטו תשובה טון, זאלסטו גיין אין מקווה. זאלסטו נעמען די צען קאפיטלעך תהלים און זיי זאגן תיקון הכללי, און אז ס'קומט ארויס כאטשיג איינמאל אין לעבן צו פארן קיין אומאן צום הייליגן רעבינ'ס ציון, וועסטו העלפן. יא אבער איך בין אין א פראגראם מיט טעג, ווי קומט אריין טעג? סאו יעצט בין איך שוין נישט, אמאל בין איך געווען א שטיק צייט האב איך געווען, איך האב בחור געהיטן די און די זאכן, יעצט נישט, טוט היט דיך יעצט אפ, היינט היט דיך אפ, איך היט נישט שבת, וואס איז די הנחה איך היט נישט שבת. ס'א טעות, נאך נאך א וועג וויאזוי די יצר הרע ארבעט מיט א מענטש'ס מח, ער לייגט אים אריין אזוי ווי, דאס טו איך, דאס דאס טו איך און דאס טו איך נישט. איז בעט דעם אייבערשטן אויף דעם. ס'נישט קיין חילוק וואס איז געווען מיט מיר, איך באלאנג נישט אין קיין פראגראם, איך באלאנג נישט אין א מסגרת, און איך באלאנג נישט אין, איך הייב יעצט אן זיין א ערליכע איד, דער רבי זאגט בשעת מ'הייבט אן רעדן צו די אייבערשטער, זאל מען דאס זאגן, הייליגער באשעפער, איך הייב אן יעצט זיין אן ערליכער איד, איך גיי זיין פון יעצט א ערליכער איד. האסט דאך געקענט ראטעווען אלע ישיבות, נו, אויף דעם איז דא לייצען און ברסלב. א וויסן, איך זאג נישט, ס'דא מענטשן וואס ס'איז גוט פאר זיי, א וויסן, הייבט אן קרעכצן, און הייבט זיך אן צוזאמצוציען, און עס איז נישט אזוי פשוט,

אז דער ערליכע איד זאל וויסן ליצנות איז דא אויף די הייליגע תורה אויך, ליצנות איז דא אין יעדע פרשה, ליצנות האט זיך שוין אנגעפאנגען ביים רעבן, ליצנות האט זיך שוין אנגעפאנגען יעצט אויף מהרא ש, פייכל הקודש,